Essalamu Aleýkum hormatly watandaşlar size täze bir taslamamyzy hödürleýäs gepleşigimiziň ady Aşhana Adatça aşhana bezegi zenanlar hasaplanýar ýöne biziň aşhanamyzda erkekler işlär Gepleşigiň her sanynda ýyldyzlarymyzyň biri özüniň gowy görýän tagamlarynyň birini bişirip berer hem-de ajaýyp aýdym sazlary siziň dykgatyňyza ýetirer. Han aşpez, bu gün näme bişirýäs? Bu gün nesip edenden gowy edip balyk gowurýas. Hawa, mähriban tomaşaçylar, ne aşhana atly gepleşigimiziň ilkinji myhmany biziň meşhur aýdymçymyz Söhbet Jumaýew. Söhbet jan ilki bilenä saňa köp minnetdarlyk bildirýän tüweleme zehin bäsleşigi diýsegem ýok diýoňok gelýäň ine täze gepleşikdede ilkinji myhman aýaň düşümli bolsun altyn çaýhanasy eziz adamlar biziň gepleşigimiziň hemaýatkäri nesip bolsa gepleşigiň dowamynda ýyldyzlar özleriniň başarýan ýada gowy görýän tagamlaryny bişirip bererler arasynda bir ajaýyp aýdym saz ederis diňleýjilere dogry dämi aýdym sazlary ýetireris onda näme Ine gara balyk iberipdirler. Oba, indi bu gün gara balyk geldi. Gara balyk näme kädi oturmaň? Sudak diýilýär rusça. Sudak balygy. Indi häzir ilki balygymyzy dograp, duza ýatyrýas. Ondan soň ýaňky ýaňy balygy batyryp bişirýän diýme, sousyny. Hawa, taýynlamaly. Hany onda başlaberem. Başlaberelim. Hany ilki balygy. Hawa, ilki balygy alýas. Hawa. Arassalarja, şuňa taýýarlap ýesem. Indi şuny dograýmaly-da.

Tuweleme Rökotjan. Gullu gaçan diýin men? Tuweleme. Tuweleme. Gullu eden billeri eliň eline edip gidip dur. Gullukda, ha, harbi gullukda, neme, naharhanada

Çetin tokaýadym-da. Ha, çetin. Ha. Ýeňňe näme? Towuk şuş. Ha, aş berdik. Hmm, tuwalama. Köp zatlar ýok. Ha, onda mek. Şeýlemi? Maşgalada näçe dogansyz? 3. 3 dogan. Üçüňiz hem oglan. Ha, şondan onda esas uly oglan näme-de öýüň işlerine, ejedine kömekleşmeli bolýar-da.

Budaň aslynda süýji, süýji balyklaryň hatarynda, ýöne bu ot iýmeýär. Ýyrtyjy balyk. Ýyrtyjy balyk. Lebap welaýatynda doglan-a sen? Şo taýda önüp ösdüň, dogrudanam? Garabekewül etrabynda. O ýerde-de Amyderýaň boýudyr, ha? Hawa, Amyderýaň boýy. Amyderýaň bagly. O petli tokalykda oturyp, o çeňňek atyp, balyk tutup, şo taýda şarjur edip. Mal bakýadyňmy? Mal bakýaryn. Goýun, sygyr? Tüweleme. Aşgabada soňky synplarda göçüp geldiňiz, dogrymy? Hawa, soňky. Indi oba mekdebinde aşpezligi öwrenipsiňiz-de zähmet sapagynda. Zähmet mugallymyňyz kimdi aşpezlikde? Gyzylgül mugallymdy. Şeýlemi? Tüweleme, şu Gyzylgül mugallym seredip buýsanýandyr. Ýöne Gyzylgül mugallym intek buýsanardan irräk häzir baglaryň nähili boljagy belli däl. Belli bolar. Ýa, häzir dadyp göreris, ondan soň baha bereris. Ine balygy ha dogry. Bölekledik. Aha. Indi Indi näme etmeli? Duzlamaly. Balyk. Duz. Gowy duzuny bermeli gysganlar. Ha, şu balyk aslynda da duzy ýegen bolýar-da, dogrudan. Duzumyzam tüweleme ýodlanan duz. Sebäbi biziň ýurdumyzda

Söhbet. Juma ýamyna bilen poşolaň degişmesi bardy. Ha, onsoň neme diýýärler? Şu stolam diýýär, türkmen sözi diýýär. Bir. Näme üçin diýýär? Onsoň Yo şuň üstüne diýen näme? Bir çaý guýýaň, ýa nahar ýeňde, garaz, ýa bir limonad içeňde, üstüne bolýar-da. Şuň üsti öl diýä, üsti öl. Üsti öl, üsti öl diýip, şey, stol bolup gelipdir diýä. Ondan ya bolmasa, neme diýä, naharhana, nahar iýilýän ýer. Stola boy diýilýär ha. Şolam türkmen sözü diýä. Be. Ha. O näme üçin ya? Üsti öle bay diýä. Ya naharhanada näme kan? Stol kan. O üsti öle bay diýä. Tuwalma Söhbetjan seň eliň gelşip duraý gap-gaç ýuwaňda-da. Ha? Entek öýlenmedik-ä sen? Tüweleme, nesip bolsa saňa geljek maşgalaňa tüýs bagty getirýär. Indi nämeler gerek diýdik? Ine bir boş okuran alýar. Boş okuran aldyk. Sebäbi ýa balygy içine salmaly-da. Aha. Indi şuny

Indi bir nahar çemçesi gowrak duz, ýarty nahar çemçesi ýalam burç. Ne görkezýär? Köpräk bolsa-da iýip ataýar. Şeýlemi? Indi muny gowy edip garmaly. Barlaýan hem barýan. Aý biri ekran garp bekleýän ýere gowurlygy ýitipdir da. Aha. Garp gowurlamagy. Şoň garp gow alypdyr öýle ýa haltasynda bolup arkasyna atyp ýöräp barýarka ýa-da garpyň eýesi gygyrypdyr da, "Heý, palany bäri gel." Gelipdir ýa-da, "Sen näme palanyň oglumy özi utanýaňmy? Bu şu ýaşy şeýdip garp gowurlap ýörüňmi?" diýipdir. Agam ynanmaýaňa şu günler bar hiç wagt itim ýaramok men näme edip ýörün bilemok diýip aýtýar. Bize baly gersip bu gün agşamlyk naharyny hem edinmedik. Bolmasa himaýatkarymyz Altyn çaýhanasy jaňa diýip sargaýar. Eger birden teň naharyň bolmasa. Ýok, görürsiň. Bir toýda diýä Bir ýaş aýdymçylaň biri aýdym aýdýar diýýär obada. Şol ýaşullaň birem, Aý, inim seni bir galdyryn diýýär diýýär. Pylan aýdymam aýt, seni bir galdyrjak diýýär diýýär. Bu tüweleme bu ýaş aýdymçam indi nesip bolsa meşhurlyk gazanaryn, bir hemaýatkärlik eder, kömek eder diýip, muň bar ýaňky haýyş edýän aýdymlaryny ýerine ýetirýär-de, uzak gije aýdym aýdýar. Aý, inim seni bir galdyrjak, pylan aýdymam aýt, Aý inim seni bir galdyran plan aýdym aýdyp. Munuň toýuň soňunda ýok. Hawa, toý toý gutarýar welin, ýaňky ýaşuny gözleýär, ýok diýýärdi, ýaş aýdymçy sorýar diýýär. Oýan obaň adamlaryndan, ýa meýl bir ýaşuly bardy, şu görnenoklar näme bolup işleýär aý zat diýdi diýýär. Obamyzda krançyl aý diýýär. Ene mürepbämiz taýyn boldy. Mürepbämiz taýyn boldy.

Ulanan esbaplaryny derrew ýuwup çyka goýýar. Tüweleme öý bikesiniň iň halaýan zady-da bir gelen myhman arassaçyl bolsa. Indi şu saç bolýamy ýa köpeldelimi? Ýok, ony ýaşyldap. Aha, bolýar. Indi görşümiz ýaly bir sajy alýas şeýle. Hawa. Ýagymyzam alýas. Aha.

Şu ýagdaýda. Ha. Şu alman göni sajaklasaňam bolýar. Ha, gara deňmişer ýaly zat etsen näme? Ilkilim ýa ak zat edýärmi? Ak ýa-da. Ha, mürepbet ak ýa. Mhm. Onda häzir göni şu ýerde goýuşdyryp şu taýda Hata ýerli saljagy. Hawa, mürepbe batyrdyň balygy. Şuny goýýaň. Aha. Aha. Normalýan goýdum. Ýa, görşüňiz ýaly, ýagyň balygyny. Ýarty birinden de. Mhm. Onda iki bölekden bişirip bermelimi? Ýa sadja görermi?

Ýeri gelende ýatlatsam, mähriban tomaşaçylar, e, Söhbetjanyň şu ýaly şu ýaly aşhana diýip bir gepleşik taýýarlajak bolýar. Birinji myhmanymyzam sen diýdim. O, näme bişirjek diýdim. Agam, näme bişir diýseň bişirip bilýän diýdi. Hawa. Onda kellaýak bişiräýerin diýdi. Näçe wagt gerek diýdim. Bäş sagada gaýnatmaly bar. Onda onja garaşyp bilemzok diýdik. Ýok, meýdanda gurnasaň diýdi, gömme-de bişirip bilýän diýdi, tamdyrlama-da bişirip bilýän diýdi. Çişlikleriň ähli görnüşlerini bişirip bilýän diýdi. Ýöne söhbet öňünden şu wagt boýnuňa almaly. Häzir birinji gepleşikden soň E ýene birnäçe ýyllarymyz geler, ýöne aýlanyp dolanyp ýene-de saňa geleris, bir meýdanda-da bir gowy edip milli tagamlarymyzdan bişirip berersiň-dä. Milli baglarymyz gowy bolýar, çar şu işdäaçar taýynlaýyly. Işdäaçar? Aha, näme gerek? Gapdaldan goýaýyl. Uçok uçuryslamyz bar däl. Aha. Pomidorymyz bar. Bolýar, otumyz bar, pomidorymyz, soganymyz bar. Bolýar. Men sogany dograýynmy? Bolýar. Kyn bolmasam. Halka halka edip dograýmy ýa? Halka halka edip dograýmy. Bolýa. Bizem bir mahallar ýaş wagtymyz obada goýun bakýarkak nahar bişiren bolýardyk. Ýöne näme o döwürler? Ýok, o döwürler bir kän bolçulyk döwrem däl-de. Onsoň edil etä bişiremzokdyk. Ýa ýer alma gömýärdik. Ýa-da etsiz çorba edýärdik. Aý sogan atýaň, ýag atýaň. Onsoň pomidor, ýer alma atýaň. Gül ýaly çorba bolýardy. Aha. Aha.

Sen balyk bişirişiňi görüp, gözüme ýaş aýlandy, inim. Munam halk et diýdiňmi? Aşagyna. Bir goňşym bar. Eli şeýle bir süýji-de. A islän tagamyny bişirýär. Palaw bişirse-de iýip doýup bolanok, çorba bişirse-de iýip doýup bolanok. Ondan çagalar näme diýýärdi? Kaka, kaka, nahary ejem bişirmesin, sen bişiräý-dä diýýärler. Arada. Aha. Gowy gaýyp bilen bolma. Esen meňli. Esen meňli däl-ow. Bende sen. Esenmeňli Lebapda dämi? Ýok, Balkandada. Esenmeňli obasy. Balkandamy? Esenmeňli. Esenmeňli diýip Lebapda bar dämi? Esenmeňli ol Balkanda bolmaly. Ýok, Esenmeňli. Esenmeňli. Gaty gowy. Döwre wagt talaplara laýyk gelen jaýlar gurulýar 2007-nji ýylda. Esenmeňli. Hawa. Ol barsaň tanamaýaňam öň baryp gören bolsaň täzeden barsaň tanamaýaňam. Ýa sogana aýdyşyň ýaly dogradym birazjyk iriräk bolan bolmagy mümkin gelşiksizräk. Aralygyny açdyrmaly. Iki bölekden iki bölekden şeýlemi? Aýyň üçe iki bölek. Şeýlemi? Ýok, gowja bişýädämi o? Soň hassahana ýerleşmeli bolaýmalymy? Ýa tiz kömege jaň etmeli bolaýmalymy? Hany iýip baha bereris. Iýip ertir baha bereris. Hawa, sebäbi aç gadanda näl boljagy belli däl-le. Hakykatdan hem bu sogana aglatdy.

Gepleşigimiziň hemaýatkäri Altyn çaýhanasyny-a bilýäň. Aşgabadyň demir ýol menziliniň ýanynda täze açyldy. Gaty gowy. Dünýä aşhanalarynyňam gaty tagamly naharlary bar. Her gezek şu gepleşigimize, aşhana gepleşigimize gatnaşan ýyldyzymyza biziň Hemaýatkärimizden Altyn çaýhanasyndan iki adamlyk romantiki agşamlyk nahary sowgat edilýändir. Hawa. Isleseň, nirä diýseň, öýüňize sargasaň getirip berýärler. Hawa. Indi muň ballagyny aýyrmaly, dogrymy? Hawa, ballagyny aýyrmaly. Görüme. Şenok neme altyn çaýhanasynda işe baraýdyna bolmasa. Adamçylykdyr birden toýdan zatdan galsam, aýdym sazy e, bes edeýin diýip dynç alaýyn diýsem, altyn çaýhanasy işe alýandyr.

Her biriň uçuş ugurlary bar diýip. Nähili mukdarda uçuryp bilýäň? Pylança adamlykmy ýa meselem uly gazanam atar bilýäňmi? Edil o toýlarda atarlar a Hawa, ony uçuryp bilýäňok. Şeýle bir maşgalada ýetjeklik zady ýok adamda. Aslynda-da erkek adamyň eli süýji bolýar diýýärler. Obalarda aşpezler esasan Ol aşpez ýaşulylar bolýardy. Esasan erkekler toýlarda gazan atarýardylar. Giden märekäni sowýardylar-da. Ejem agam şeýdýärdi-ä öýdäki. Şeýle. Äý tüweleme. Tagamlar görünýär. Hawa, indi sen has-da baha berersiň. Neme diýýär-ä öňem biri myhmançylyga barýamyşyn-da. Aý, näme nahar gelse öw götür diýýär-de, aý pylan onuň balyk, aý balyk diýilýän zat şu tüýs tüweleme janyňa derman, gaty gowy jandar balyk diýilýän zat gaty gowy, şu adamyň saglygyna-da peýdaly zat diýip şeýdip öwüp, ýa bismilla iýip başlap duran. Halk bolup bir gylçyk bokurdagyna ýelmeşipdir diýýär-de, Aý, ardynjyrap aýry bilenok diýýär onuň, balyga sögünýär. Aý, senem derekli jandar bolsaň, suwda bolmazmyň, gury ýerde bolardyň. Hä. Şun ýaly bir beýik agaçda ha. Ha.

Lakga balykda ýok öýdýän gylçyk. Garagum derýasynda, Garagum derýasynyň esasy lakga bolýar. Ýa biziň obamyz Garagum derýasynyň boýunda ýerleşýär da. Şo taýda. Aslynda şol derýalaryň, derýa bolsun, köl bolsun, men kimin geçmişine görä şo balyk iň aşakda ýa palçyk ýerde. Ha, ho, ho. Görünmänjik ýatýar, ho. Ýa okaryklarda zatda-da bolýar-da we soňabaka şeýt suw kesilenden soň yzarlap tutýardyk-da. Hormatly tomaşaçylar, ýurdumyzda gabat gelýän haýsy balyklar Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi? Ýagny Türkmenistanyň tebigaty goramak boýunça kanunçylygyna laýyklykda haýsy balyklar kanun esasynda goralýar? Gepleşigimiz Türkmen sungat atly YouTube kanalynda goýlar. Şol YouTube kanalynda goýlanda-da

Bir ulnanan ýagy ikinji gezek ulanmagam ýaňky lukmanlar maslahat berenok mähriban tomaşaçylar, sebäbi kanserogen jemleýär özünde şo gyzgynlykda adam saglygyna zyýanly bolýar ikinji ulanmak.

Balyk bişdimi bişmedimi näil barlaýas. Alýas. Dökýäs. Çykarýas. Ine şu bişipdir. Bişipdir. Eger bişmedik bolsa gyzyl bolýar. Gan bolýar. Ha, ana, hawa. At at.

Aý batyrmandyr. Kellesinem şoň alyp bişirjekmi? Ha. Bolmasa kellesini bişirmälimmi? Bişirelimmi? Ne bolýa? Ne şu wagt perdelerini aýyrmaly, dogrumy? Muny aýyrma, ha. Ha, şu aýyrmaly. Mhm. Ýagmyz laýykmy? Goýaýynmy? Nere çörek? Bolar. Bolar mı? Hı hı. İki varlık da iki kellene birlikte pişirecek mi? Hı hı. Şony bir aýdymy tomaşaçylara ýetiräýeli. Ha.